हँ, पीछे है। देखै नहि छह तोर धंगाल सबटा है। आँखि ताँखि नहि छह? देखह तऽ एते एते मोट के भूर कोड़ि देने है मुँह। हैं, हम ओकरा- पंडीजी अरे बाप रे बा यौ पंडीजी हैं, तू थाकि गेल छह, बैसह। हँसियात भेल छह, एकदम परेशान भेल छह। जाना है तो कत्ता से दौड़े ते लगा क्यों पता से खदे रे तो बैठा बाजे की बात छै पंडित जी हां हम गांव पर गेल छलु कथि गेल तान कहलैत हाँ। जे आ पंडित जी त खेत में छथिन आलू खेत में हां हे दूरी ताय को अपने टा बजबा कि हमरो सुनबा हयो हम दौड़ दैला आयल छी आय हम दल दै लए आयल छी हमरा एठिनका दल भेल हे आब हम दल तल नहि जाइ छी खाय लए कते परेशान केने छ लोग अबैया तऽ हम जाइते नहि छियै दल खाय लए हे सुनू ने कहै छी हम आइ तिला संक्रांत छलै ने हमरा एठिन हँ, आइ से संक्रांत हँ, छै ताहि तिला संक्रांत रहे हमर माय गछने छलै पन- हमर काका हँ हमर कके गछने रहे पंडित जी के दक्षिणा आ भो- भोजन करे आब तिला संक्रांत के दिन अच्छा अच्छा वएह उसका दल लिअ अपनेके आइ दल भेल चलियौ आ दक्षिणा ले टेंशन एको रत्ती नहि लेब दक्षिणा लेबऽ भरपूर हाँ, तब दक्षिण- प्रो- हे सुना सुना पहले बात हमर बात जब मंजूर हो तो ल जी हाँ, कहियो। दक्षिणा लेबे टा करब भरपूर धोती लेब कुर्ता लेब गमछा लेब लोटकी देब लोटा सेहो लेब तखने हम जब खाय ले से मंजूर छ हयो पंडीजी रुकू ने कहै छी धतोरी के अहाँ दक्षिणा ला टेंशन एको रत्ती नहीं लिया ठीक छै ए एम्हर आबऽ न तऽ कथी हाँ, देखै छै आबऽ ए, तऽ हमरा हमरा बाते बाते भंगे बे करता कहलू, हां बाजा दक्षिणा ला एको रत्ती टेंशन अहाँ अस्थिर से नहीं बाज लिया हां हाँ बाप रे तबाह भऽ गेल छलू ओते दूर से एलू ने जल्दी बाज तऽ दक्षिणा ला टेंशन एको रत्ती नहीं लिया एहि दुआरे कि हाँ। हमर काका बड़ धनिक छथिन ओ। आ दान करे में ते एकदम राजा हरिश्चंद्र अच्छा। बाप रे बाप दान में एको रत्ती दिक्कत नहीं

सब बात पहिले कहि दऽ देने छह ने पहिले हमर बात बुझ ले हाँ कहियो पंडित जी। भोजन तऽ हम करबे करब मुदा ओहिसे पहिले हमरा दक्षिणा चाही भरपूर कपड़ा सेहो चाही धोती लेब कुर्ता लेब गमछा लेब आ एकटा बर्तन सेहो चाही लोटा अच्छा से मंजूर छ हाँ हाँ एकदम एकदम ओके तखन व्यवस्था तऽ पूरा हम छै। भोजन करब अहाँ ये बैसू हम तुरंत अंगना से अबै छी

घर दुआर तऽ जएह सएह बुझाइ छै बजा के लऽ आयल खेत से ई हमरा दान दक्षिणा देत कि नहि देत नहि जानि अच्छा देखल जेतै ए पंडीजी की देखै छियै एह कोन लोभ में पड़ गेलो नहीं जानी पहुंच गेल खेत पर आलू सबटा बर्बाद क देत सुगर सुगर वाली सबके रख- रखै ले छै सम्हारि के अपन सुगर के आइ संक्रांत है घरे पर नीक से खै तो बौआ शुरू करिए ने हाँ हाँ हाँ शुरू करू पांडे जी शुरू करू अच्छा बेस ठीक छै हो चीनी लाबऽ न हो चीनी लेबा बिना चीनी के हमरा नहीं धसतै

बाबा हमहूँ खेबै चूड़ा मुरही मरा न पंडीजी कुत्ता के छुड़ा दही खाइ छै तू कभी की भेल पंडीजी खाओ ने खाओ ने खाओ ने भोजन करियो ने अरे पंडित जी छीछी खाए छे उ लाई नहीं छे तोरा दोसर लाई देबो पंडित जी छीछी खाए छे कुत्ता के चूल्हा तो पंडित जी खाओ खाओ खाओ खाओ

ये जल्दी लाबो हौ देबो दक्षिणा उक्षिणा कि हम जाओ पंडित जी दै छी दै छी अहाँ नहि मानबै ने तऽ हम दक्षिणा दै छी एक मिनट रुक बाप रे बाप आइ तऽ हम कलंक लागि गेल जे केओ सुनता की कहता ई पंडित पंडित आयल छलै या भोजन करै लए दक्षिणा के लम्बे कुत्ता के या या खाय लए आयल छलै ओ लाबो ने जल्दी दे ने ये भगवान लाबो ने जल्दी हौ अय्या पंडित जी ई भेल अहाँ के लोटा दक्षिणा ई भेल अहाँ के धोती ठीक है? आ रुपयो अहाँ में बहन एहिमे बाबा गमछा कहाँ देलह गमछा नहि लाबा लाबा गमछा दे जल्दी भैया लिया पंडित जी गमछा लिया हाँ भ गेलै ना बाप रे परिपूर्ण बाप जाइ छी बाबा हमर धोतियो लगला गमछो लगला लोटो लगला अरे तू नहि बुझै छी राम उद्गार अरे उ धोती जे छियै उमरि नहि गेलै बुढ़वा तेकरा चढ़ेने रे से धोती छेला गमछो वएह छियै आ लोटा दिया तू कते हल्ला कर छै लोटा में भिनसरे कुता मुइ देलकै है जा दही बमना के द देलिए दान बाप रे बाप ठीके बात ही कहै छै ई त ठीके में पोखरी में हार पढ़ लगै छै हे ले अपन धोती ला